Tenga ane pakuhwandira kwanziri ndakazomunzwa pakutaurwa dzimwe statement dzekuda kuti vaida kundisira mushonga muchikafu akati inini ano zvamatonga kundisira mushonga muchikafu izvi inini handikwanisi eh, ita zvinhu zvenyu zviri straight saka pakanga pane mwana womukomana mukuru ndobva ati kwamai zvamakutaura izvo mazviwana kuti zvakanzi ayo eh, zvavaziva yo kuti ndakwaisira mushonga muchikafu Kuisa mushonga chete hakusi ndiko kuuraya munhu, pane nzira dzakawanda. Yangu sekuru wavo vamwe vakashaya vanhu. Tina vamwe sekuru vamwe vakashaya kutaura ino vakaita zvekupona. Ndakati ngo mukomana ukuzinzwa here zvekutsanangura amai vako. Zvakanzi ah baba haikona yekutya zvinyika kungotaura chete. Ndakati all right regai tigare. Saka tagara kudaro pakanaya mvura. Ndakatanga kudzika fodya ndobva ndapedza kudzika fodya yese ndaito kudzika nemazita angu ndakati madzimai apa ndapedza kudzika fodya kunoko ndakubvera kumbonodzika fodya kwaamainini uko fodya sichadzika ndobva ndaenda ikoko ndiri pakati pokunodzika fodya kuyoko vakateera mangwana acho ndobva vasvika ndobva vada kuita noise mukati mumunhu ndakati inini a ah, madzimai amainini suduka inini handida zvenoise saka iwo ndakazovarairwa time yandakakotama pasi ndichinokudzika foje ndakazonzwa musoro marira musoro ah, chii chaitika saka ndakaita kadzungudzungu ndobva ndatenena ndakutanga kupisa ndakati rega ndipukute dikita kudai sokwana tiri kuita iri rakatenga ratooropa ringe rakuera ndakatengwa nebadzo muno musoro ndakati nina ah, no madzimai zvamaita izvi makundiomesera engu apa ndenge ndakazwisisa wani kuti tigare tese engu patikabva kwatanga miroko makandipa sheni makati muri kuhandichati Ndaichidwa kubvunza zvinhu zvidikidiki ndazvinzwa nyaya yacho ndafunga kutisiyana zvinhu pakanga makudzokerana nomukadzi wako makuti makuwirana mama kuti panana bondeke
abode pengu pasina ini ndinembe yangu iwa nembe yangu muchiwirana zvenyu eh.
ndinge takudya mune chikafu chaive nekubika wani nokukurukura saka uri kufunga sei nemaitira okuita musha wako inini pandasvika changamire ndaona kuti rufu rwakatarisana neni madzimai angu aya vani mweya wakaipa

nemari yepamurara
mari handine mari shomanyana une mari ine 20 dollars buritsa
ndoda kubvunza uchizviroverera pamuchinjikwa zvichida kuti wakunogara kuno mumwe mukadzi uko auchaenda ka ah, kubva kwangu ndanga ndida kuenda
saka uri kuti kudii nekuti takutaura zvekupedzisa chino chii chauda kutora kumba kwako iko chauri kuda ikoko kuno zvii zvauda kutora eh, inini ndanga ndisino kuti sematsanangura avakaita patakapedzisa kuuya vachino kuti no kana kana tinge tadzoka toshaiswa zvinhu ndozvine ndakatasa kuti kana zvinhu tichishaiswa ndotoshaiswa kune chine chekumba kwako haa ah, kune zvinhu zvakati wandi ndinga kuti midziyo yese yepamba mizhinji zvomumba zvese zviripo mombe dziripo motikari mota mbiri dziripo ane zvimwe zvidikidiki
idabhoki kuchiya nekurusa zvakaoma right damuchaigona amusokwa naye newe secretary

tichiita kuti une varume ava unogona kutaura navo vakubuda panze kutime vanenge tisu mudiscussa moona kuti eh, mungaenderei manzo motsvaga mari 40 dollars 20 dollars siya kudhara vape imwe 20 yacho iyo Uya unoshiya zviri mangu. But pano zvinhu zviviri hama yangu zvandoku. Zvipa uku. Kutema wakanga waenda kumba kwa amai nini ka kumunda kwa amai nini. Eh, wanda nokusema.
Pangu osenza kumunda kwa wakakutema ina. Ah. Zviro watu vanoda imi. Wazvinzi sinzi wanga waregera but unofanira kufunga iwe wazvinzi tochera madhumbu reka ndorega kuchera madhumbu pane zvinhu zviri zvekuti pano isusu yakava yega shuga inoti ikapera kuti ande kutenga kushoko kana kubhindura kana kudhara hakuna soro yemoya munhu akaenda aenda wazvinzi ndifuna ndataura wazvinzi wazvandisa handienderere mberi asi ndataura azviita sei azvinzwa varume vari kuya kuzoshera wezi pakusheya zvinhu panonyaya yekuti une vanhu urikuzvinzwisisa pano nyaya yekuti zvinhu izvozvo kuspouse yako ndiani pakaiaa no ndiani mutedzeri wako pakati pako iwewe watenge chiti kana ukange wafa anosara ari mudzi wezvinhu mwana here kuti mukadzi
saka ndati spouse yako ndiani uzvinzwisisa zvese izvozvo unofana kuzvinzwisisa saka tiri kuti isu makunosiyana muri vapenyu zvichireva kuti unofanira kuzvingwarira izvo Mukushiyana chako unogona kuzvifira handipanzotsangamire nokuti haa kana pari zvine zvi chero nguva rufu rwatasana ne eh, but usitanga kubvisa murufu asi unogona kubvisa murufu tichikudzorera murufu nokuti unenge unonoiti unorei unoita pfungwa pfupi usingatasi kukwa ndaona inini zviri nani kuti kana uchifunga iwo unogara kwamainini kwokugara zvako kana vazoona kukosha kwako vachazoenda nokumwe mutivi ukuona kukosha kwako Bozi yekupota uchidzoka dzoka uchienda nyaya kuti unovada. Unza point yangu zvayataura. Wazvinzwa here?
Ya ndoda kuedza kuvabatsira waone zuva amai ava ndakagara navo nguva yakareba. Chiedza kuvanyengetedza kuti vauye kuno.
Ndikutaura panyaya yandataura. Eh, ndiyo.
Saka vari kuti iwo zvinenge zvijaji minhu inenge yapiwa nachichangamiri. Hausi kubatsira iwe, inzwa zvandataura pese kundapa kutanga. Taura pauda kumubatsira ndipani.
Ari nyaya yavo yakaoma changamira. Saka uda pauri kubatsira. Inzwa zvandataura. Yakaoma wezisiri hatisi kutaura kuwadza matataura eh. dai kungoti kuda kubatsira uchi kutaura kuti no mazwi ataura changamire wayani yakuti iwe unofanira kufuga kana kuwanira unogona kufa ndozvawaifana kutaura kwete nhoro ndati ngano dzinonetsa paivapo ijefundi wanza zvatataura zvangu zvandataura unyatsozvizwisa kana ukazofunga ndinoziva kuti zvandotaura munonoka kuzvibata munozobata makuseri maakumba asi ndiri kuti zvaakwauri bcoz kupota uchitendera tendera pamupako kuda muchero wani wa but muchero wako ukaona wara waita muchero unovava jesu paangana paakasvika mutemberi achiona muno china chi jesu akatora shamhu temberi akaranga temberi ikava tsvina nokuti manga muno vanga vakutamba makasa mupi imomo saka ini ndofunga pandataura kupanza chirongano varume ava kutsvaga mari yatitaura 40 dollars 20 wavapo another 20 vouya vonoshare zvinhu Bozi uchazonwa kuti nyoka yapinda pasi pomubhedha. Uyai kuno vanhu ngina sekuru vanenge unonzi asekuru vani? Sekuru wakoni. Asekuru wakoni uyai nyoka yapinda pasi pomubhedha. Pakurova nyoka. Next, next guess.